Hlavu de Gupta loyi ku nga muchayi tlhelo muhumelerisi eka vunanga bya Benny Mayengani The President u posti xinepe xa yena eka xiyenge xa mabulu xa Facebook a tlhela a vutisa hi ku tsala a vutisa leswaku ri vaseketeri kumbe valandzeri va vunanga bya Xitsonga va nga tsakela leswaku ri a tirha na mani eka xivutiso lexi Hlawu de Gupta a xi vutiseke. a tsakela leswaku ri munhu loyi a faneleke a n'wi pfuna ku fanekele ku va ku ri munhu loyi a ha ri ku lowutsongo kambe loko hi ta va hi kambile eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo swi tikomba ingaku vanhu va tsakela leswaku ri hlawu the gupta a pfuniwa hi rhangani the producer kumbexani dr joe sherimani vanhu va vula leswaku vakulukumba lava va na ntokoto eka vunanga lebyi benny mayengani the president va byi yimbelelaka Hambiswiritano, mina a ni ri na vonelo ra leswaku a swi ri kahle leswaku Rihlawu de Gupta a pfuniwa hi munhu lontsongo. Kambe mhakakulu i ku va Hlawu de Gupta a kumeriwa munhu wa ku n'wi pfuna. Loko ho languta eka tlhelo ra Doctor Joe Shirimani, a va tirhi va ri voxe. Na le ka album ya lembe leri nga hundza va yi tirhe na muhumelerisi Skoroza. Kasi na Prince Rhangane eka album ya vona a va tirhangi va ri voxe va tirhe na Amu Jambatani loyi ku nga n'wana wa Sir Jambatani kasi loko hi langutana le ka vunanga bya Mr Post i va humelerisi vambirhi lava ku nga DJ Pride na DJ Gift se loko mo languta i Hlahu the Gupta loyi a tirhaka a ri yexe se swa fanela leswaku ri na yena a kumeriwa munhu wa ku n'wi pfuna kasi xin'wanyana lexi ni nga fika ni xi tekela enhlokweni eka vunanga bya beni mahingani the president ni vona ingaku a swi ri kahle leswaku va tlhelela ni le ka mitolovelo liya ya vona ya khale hi ta tsundzuka leswaku ri eka tinghoma ta vona a va ri na ku va na vanhu va ku hlavelela mi kuma leswaku loko va karhi va yimbelela ku na vanhu lava hlavelaka loko hi yingiseli ti-album ta benny mayingani the president ta nyan'waka Ku twakala ku nga ri na vanhu lava hlavelelaka Benny Mayengani the president va yimbelela va tlhela va hlavelela hi voxe swi nga fani le ka malembe ndzhaku a mi kuma leswaku ku va ku ri na vanhu va ku fana na va Vuyelwa ku ri na vanhu va ku fana na va Sir Jambatani nkama wun'wani ku ri na vanhu va ku fana na va Prince Rhangani va karhi va hlavelela eka tinghoma ta Benny Mayengani the president kambe nyan'waka Benny Mayengani the president loko va yimbelela. va yimbelela va tlhela va ti hlavelela hi voxe se ni vona ingaku a swi ri kahle leswaku va tlhelela eka mintolovelo ya vona liya ya khale ya ku va ku kumiwa vanhu lava nga ta hlavelela ngopfungopfu vanhu va xisati naswona sweswo swi fika swi chela xipayisisi kumbexani ku nandzikisa album kasi xin'wanyana eka ti-album ta benny mayingani the president malembe ndzhaku a mi kuma leswaku ri ku va na tinghoma leti ti yimbeleriwaka hi tindzimi ta tinxaka tin'wanyana mi kuma leswaku va yimbelela hi Xizulu va yimbelela hi Xisotho va yimbelela hi Xivhenda ni vona ingaku na leswiya swi lava leswaku va tlhelela ni le ka swona kumbexani va tlhelela eka mintolovelo ya vona hi mhaka ya ku leswiya swi endla leswaku va kuma na vaseketeri eka tinxaka tin'wani ta laha Afrika-Dzonga ku na vanhu lava nga fika va landzelela vunanga bya Benny Mayengani the president hikokwalaho ka ku va va karhi va yimbelela na hi tindzimi ta vona. Se ni vona ingaku na swona a va fanekele va swi yisa emahlweni ku va va yimbelela tinghoma ta vona na hi tindzimi ta tinxaka tin'wana tanihi ku se va na vaseketeri vo tala lava va nga ri ku Vatsonga kumbexana va rixaka ra Vatsonga va nga va tindzimi tin'wanyana hikokwalaho ka ku va va karhi va yimbelela hi tindzimi ta vona se naswona ni vona ingaku na swona a va fanekele va tlhelela eka swona.